Drëtte Part hei an de Mike ass motivéiert fir dobäi ze sinn. Mir hat d'lescht Kéier. Ja wat hat mer gemeet Mike? Ech hunn scho rëm selwer vergiess.
Déi éischt fonnt, jo. Statue nach bewonnert, wou mer keng Foto näischt konnte maachen, wat ech e bësse schued fonnt hunn. Konnt et awer fir de Thumbnail e bëssen eng Kéier esou eng Aart Foto maachen, respektiv einfach kuerz d'Bild opreche halen. Ech healen eng Kéier d'Pokémon, well ech soss erëm keng Attacken hu mat mengem Pamo, Pamo Mamo. An dann jo gi mer elo an déi nächst Richtung, nämlech bei déi nächst Tafel. Muss just kucke wou déi nächst Tafel schon war. Ech man einfach mol och ganz casualméisseg dat man Ziel och do hie maachen. Ähm, ech gi awer lo hei ja un den normale Wee enke lafe fir bëssen äh, och d'Welt ze weisen, si fir do bëssen zevill gewasch, soen ech mol sou. Ech sin d'Bierg erop gelaf mat eisem Koraider an an ja dir och sou. Mir machen lo hei wann do Feider ass och deen eng Kéier. Deen huet Stadkinder net gären. Ok da kritt en emol eng op den Deckel hei an do gesin ech do hannen Damieplex wann ech et richteg erkennen no. Also mir hun virduerno och gesin et war ein all war d'Diskussioun an Efsi leeft hei just jo do ronderem. Ech wees net op ech do bessen exakt mam Kapp hun mee ein all hun ech ni gespillt. Du hues et vläit nach gespillt oder? Mee du bass der awer och eenzel an hunn d'Uster net aus der einer Regioun, also den Damir-plex, Pilino an iergzwéi hu mer do eppes Falsches. Ass eppes komesch hei. Et mécht wierklech grad d'Pokémon Company mat eis de Geck an se verkafen eis den DLC einfach als Remake vun Generatioun zwee. Ech weess et net, mee et ass grad wierklech komesch. Glad okay, Gladiantia so eng aler Geschicht, dat ass jo dann erëm äh, Generatioun 8. An Esch Klasse war mir da gefall, dat war d'Galar-Regioun, also war dat och nach fir et leit eng Kéier op Rechtter gehalen. So, mir buddeln eis hei 10 Mal Level Erdbeer, äh, wie wëll Schaufel ass eng gutt Attack. An äh, hei hunn ech grad bis zu Flashbacks, mam Gladiantia hunn ech déi lescht Entwécklung

Et haten e puer Leit on Stream nogekuckt an déi huet awer näischt erposst. Et war extrem langweileg fir erop ze laden, dat gleeft mer et. Well du muss eben fir déi Entwécklung hin ze kréien muss de dräi mol esou een een ee Boss just besiegt hunn. Da komm mir man de Kampf och nach séier. Bëssen Action hätt gär hei. Du muss eben dräi mol dann dat Pokémon klappen an dat wichtegst ass mussen dräi Viergel Ladianti ronderëm stoen wann heen eng Aart Anführer ass an du hues och nach esou en Item wat Anführer Item e bëssen esou heescht oder et ass eppes ganz komesches an ech si frou dat ech hei mam hunn. Jo elo gi mer emmer Kanto also Einhalt, ech sichen dono ech fannen awer näischt hei. Jo hei musse mer Schaupler maachen wëll wëll de Sandan ass e Buedem Pokémon an wa mer Elektro Attacke giffen asetzen dat wier engem schäisegal op Lëtzebuerg gesot. Ech mengen du hues mol keen Damage, wann ech mech nach kann drun erënneren. Es hat keine Wirkung, kënnt dann d'Meldung. An dat war et schonn. Also ech muss wierklech soen, hei mat an esou ass a Muchzele gi mer awer schonn an d'Generatioun 3 gi mer do ran.

Okay, et ass nach e Stéckchen. Ech maachen, also ech maachen e bësse Kämpf, fir déi och ofgemeet ze hunn. Ech ginn net allze vill op d'Kämpf a, well Dir gesitt, dass ëmmer een, zwee Pokémon, wat ech och wierklech schued fannen. Ech mengen, du weess et och, Mike, dat ee se muss selwer uschwätzen. Hunn ech nach den Alceste besser fonnt, dass du net laanscht Pokémon Trainer kanns kommen an dann ugeschwat gi bass, fir ze kämpfen. Well wann se erzielt du ziel du ziel. Mhm.
Mhm. Das hat den nach wirklich auch richtig schlimm, man du hast dich auch da verhalen oder Wat ebe wichteg soss war, wann se d'Spill ëmmer eleng gespillt hunn, an der Zäit hues de missen am Fong all d'Reeën eng Kéier missen ofklappen, fir dass s de dann och all divers Pokémoner gesinn hues, déi déi elo regional lockt oder esou zum Beispill waren. An dat fält ebe elo alles ewech. Ech kéint hei och elo de Bierg einfach eroplafen, ouni Et kommt zwar, an ech maachen se awer eng Kéier bewosst, fir e bëssen Zäit och vläit ze gewannen, also vläit och ze verléieren, kann ee ganz haart soen. Mee elo gesi mer da vläit bësse sou, ech, wat, wat ech eeben wëll elo gesinn, wären ein alt Pokémon, mee dat do ass elo erëm d'Paldea-Versioun vum Cavalloro. Also hir Sëi hu mer do dat Gespréich net richteg gecheckt gehat virdrun. Mee rushe elo hei och zimlech derduerch. Da gëtt hien dräimol Krawall Brodeur, ma fréier dräimol Kach Brodeur awer besser. Okay, all Ka Ka Krawall Krawalloro, pardon. Wéi hunn ech jo gesot, Krawall Bro, da war ech e bëssen ze vill am Kettemodus. Ähm, ja, deen huet dräi verschidde Faarwen, dat ass och eppes esou, ähm, wou s de alkierst mengs, dat ass e Shiny a Fang, an dann ass et erëm kee Shiny. Do wëssen se och, wéi se d'Leit, ähm,

Hei kritt d'Léi awer näischt, dann hoffentlech wëll dat net komplett falsch war, egal. Sou, dee Fight hu mer da gemeet. War et 4? Also ech hu 4 jo och als lescht, 4 hunn ech de Remake eben op der Switch och gespillt, dofir ass mer dat elo am Kapp hänke gebliwwe gewiescht. Hei sëtzen nach ëmmer op der Bänk. Ah, déi maachen e Pic, déi maachen e Picknick hei. Ok, an wat hunn ech elo gesinn? E kleinen Stein, dei picken eent mat mécht. Ok, gutt, mir ginn hei elo erop an dann, Si lo keng Kämpf méi hei. Wat huet hatt hei? Ah, d'Maskenfest, okay. An äh, Kulturzentrum. Wollen wir lo nächstes Selfie machen? Das ist aber lo schon eng Art neue Stadt, ich bisschen Gefühl. Das ist schon mal cool opgebaut. Also, was die Architektur von dem ganzen Spiel aus angeht, äh, ist aber cool gemäht. Muss man just gucken, wo man hier fannen. Ah, hier ist noch die Infoplack, weil wir schon. Ja, wir gehen halt ganz klar auch nach. Äh, okay, das war kein Item, ich fand von Panno. So, dann gucken wir die zweite Plack hier, die zweite Story an der Keoun. Hallo, gezielt ganz. Das gönne zwar einfach zu fannen, ja, du hast den Rest schon lang gesicht. Plus, ich kann nicht mehr wie sonst. Da liese mer elo mol, wat drop steet, déi zweet vun dräi Infoplacken. Den Oni huet véier besonnerbar Maske gehat, déi schéi gefunkelt hunn. Jee nodeem, wéi eng Mask e gedroen huet, huet en eng aner Kraaft am Besëtz gehat, an senger Keule. Also et ass e bësse sou. Ech, ech liesen déi ganz Zäit Bausch de Weidel am Kapp, wa ech dat do sou liesen. Do gouf et och, doch, der Oni, Oni oder esou, nee? Oder Uri, wéi en dat wéi déi geheescht hunn. Jo, genau.
Ja, okay.
Ech meng, se hunn sech do bessen eppes ofgekuckt. Mhm. Nei Popmel Company scho bei Bausch de Weidel an de Legend of Zelda opmëtstellen. An da erziele se léiwer vun der Mask. Eng gréng Mask ass da e bësse wéi Typ Pflanze, jo. Äh, d'rout Mask huelen ech un, dat ass da Feier. Wat hu mer da nach? Äh, blo Mask, äh, Flutt, dat heescht Waasser. An äh, eng gro Mask, eng haart, en haarte Felsen a sou. Seng Jéierlech, sou innovativ ass dat net mat de Faarwen, oder wéi fënns du dat?
Okay, lo gëtt awer witzeg dat elo. Wann seng Maske gefallt an déi 3 Gefährten déi mer wou mer d'Nimm schon rem vergiess hunn, ech hat d'lescht Kéier e bëssen de Kaspar, Melchior a Balthasar Referenz gemeet, ech mengen mer nennen se och einfach wéinst dem Let's Play esou, well déi aner Nimm verhalen ech mer net, aus mir fänken se, hunn déi 3 Maske geklaut a sech der selwer ugedo, dat heescht déi hunn och déi 3 Typen, dann huelen ech en an ech gi mol tippen dat dat eng Waasser, dat eng Pflanz an dat anert d'Feierpuppen ass, an dat anert ass nach Typ Gestein, kéint ech mer gutt virstellen. dat bësse sou kéint hi kommen. Ah, d'Moske sinn awer am Kulturzahl emol op der Waart. Dann ass elo erëm Selfie-Stick-Zäit, huelen ech un. Hien fënnt den Odin nach ëmmer cool. So, jo mir mussen eng Foto maachen. Merci, hien huet eis säi Liewe gezielt. Maache mer eis zweet Foto, eisen zweete Selfiestick-Moment. Et gëtt ëmmer besser, mir halen eis ëmmer méi kromm. Maache mer och eng Foto fir eis Switch. An dann kucken mer elo awer nach déi lescht 20 Minutten hei. Elo ginn mer erëm ganz Fotograf hinner gestallt. Okay. Wëll ech awer mol nach vläit déi drëtt Plack maachen, fir dëse Part ofgeschloss ze hunn. Gutt, do geet et scho Richtung Bierg, also mir kommen der ganzer Geschicht scho e bësse méi no. Da froen ech mech, wéi laang déi Geschicht herno hei wäert daueren. Schreckenshöhle. Wat wolls du soen?
Nee.
Sou, elo muss ech just kucken, ob mer iwwerhaapt nach um richtege Wee sinn. Ah, dach, mir sinn um richtege Wee. Sou. Dann notze ech natierlech de Moment, fir se e bëssen eng Kéier ze levelen. Ké, leef erëm of, bei erer der wëll Schwéiert. D'Bäiloade, wa mer lawer schonn emol eng Paart äh, op entwéckelt kréien. Fir dat mer awer eng Kéier en neit Pokémoner gesinn. Esou, elo musse mer kucken, wéi mer dee Bierg dann eropkommen. Rachen des Oni, also gëtt scho bis spooky. Muss mer iwwer de Carpador scho mol sprangen. Den FM, deen hei ronderëm schwëtzt, leeft. Si mer hei nach emol richteg? si eppes verluer. Si hunn net eessi vu Schëlder geschwat an ech si rëm ze blöd fir e Schëld ze fannen. Dat ass och rëm gutt gemeet. Ech menge si scho längst da fort. Mä ech menge mir hätten d'Waasser net däerfe wiesselen, mä gei egal. Mir mir spillen hei voll Story-Modus, mir ginn alt Pokémon Pokéball sammeln, dee mer hei fannen. Géif do ronderëm. Ah, Kleinstein. Okay, Kleinstein kann och mat dran lafen. Ah, dat ass bëssen eppes Open World schéin a gutt, mee mech lenkt Open World ze vill of vun der Main Story, soen ech mol esou. Wéi zum Däiwel komme mer elo hei? Ech si grad bësse lost. Tëscht Waasser? Ja, ist mal kleine Fischi. Der wissen aber schon, wie cool der. Ja, ich meine, ich benutze aber einfach nur Schrubbklammen, weil ich mich ein bisschen da verlaufe. Mit du aber noch weiter breit keine Schilder gesehen, eigentlich. Ja.
Okay, Level up für den Wommel. Da sehen wir nur noch die Entwicklung hier on Stream und on YouTube. Eng kleng, eng, eng kleine Biene gëtt zu, wat ass dat schon méi, Bandelbie oder wéi ass dat? Nee, dach Bandelbie jo. Eng ganz schéi Beischen. Ech mengen et gouf och réischt d'lescht Joer Pokémon Go agefouert, well ech ka mech nach drun erënnert zu där eng Partie gefaangen ze hunn. Sou. Pollenknöl zu lernen. Kucke mer einfach eis Jux, wat dat fir eng Attack hat, soll duerchhalen. 90 Damage, So, voilà. Ah, da so da der schéiner Biene Meier he so mal einfach Äddi, dat se versplitt lo fir ëmmer néiweg am eng Pokébox. Ah, da kuck mal wat mer als nächst fänken, wat mer als nächst levele kinnten. Dir gesitt a menger Pocketbox ass extrem vill Uerdnung, dann ass si elo hei einfach ofgeplasséiert. Jo, dat kéint ech alles besser uerdnen, mee do si Pokémon, ech wäert déi ni méi a mengem Liewe benotzen. Sou, mir kucke lo mol einfach de Bierg hei erop ze kommen an da kucke mer mol, wou mer iwwerhaapt hi mussen. Irgendwéi ass dat sou vum mal mussen hin si sou agekesselt Gebitt méi. Ech well gär wësse wéi de normale Wee ze loosen.
Voilà, hei si mer elo komm. Voilà. Ganz professionell hu mer dat do elo gepackt. A sti lo hei. Der schmale Weg huet mer kleng Probleme gemaat, well mer sinn de schmuele Wee si mer guer net gaangen. Elo kucke mer dann d'Schreckenszuel hei ze packen. Okay, nach e Kampf géint hien hei, well e sech wëll beweisen. Dann hu mer dat nach séier. Dann hoffen ech, datt mer awer iergsi déi drëtt Tafel oder nach haut kënne maachen. Ech fanne just witzeg, wéi déi Distanzen hei an dem Comfort Level ausgesinn. Ech brauch ni esou grouss Differenzen. Du gesäis et gläich ons Team. Dat ass iergsi. Du bläers jo mateneen. Du bierers, wéi dat den aner héiert, wat fir eng Attack s de asetz.
Okay, säi Visor ass seng Visen jo ginn, dat war, dat ass och keng extra Rei, well dee Level just misse maachen. Ja. Ich mein, sogar zwee Lei Level gemeet, so dat ass mir Schauflein am Sären. Dee kommt da si. Déi Amnésie hëlleft do awer, dat hëlt dann schon direkt to. Dass et dass dass kee schéi kee schlecht Pokémon, mee dass einfach well ech hei Level 100 Pokémon benotzen, ech weess et net. Well da kënnt e Paar Putzi ja no hin. dat heescht nächst Fëtten a meng hat jo dech dech hat jo mol gëtt kee Kucks meng Stëmm, an hunn ech do mol net opgepasst gehat.

Dat ass dann eng normal Levelsentwécklung mat Yanmega oder wéi heescht déi Déngens ne?
Ok.
Ech hab se anescht an Erënnerung. Wee kuckt bëssen traureg dran. Hien verléiert erëm.

An enger mol an déi Höhle era kucken, do sinn ech mol gespaant wat et hei scho sou gewise gëtt. Oh oh, mir hu schonn e klenge Viewer, e klenge Stalker hei erof lafen. Sinn ech mol gespaant wien wéi emol elo schonn eng Begegnung mat deem haten, huet et elo schonn dëse Part geschitt oder eréischt d'nächste Part.
Mee d'Wäerchen hat ech awer keng 3, 4 Parts hat op mer Gesichter, dat legendäert Pokémon, dat wär schonn uff.

Ok, mir waren elo hei an eng Höhle an dat war him seng Wunneng. Ok, elo d'Masken fest. Ech kucken einfach op d'Zäit, mir hunn nach 10 Minutten. Da gesi mir elo mat Masken fest an ech huelen un déi drëtt Tafel maache mer da réischt muer.

Mee mir hu lo scho längst dee mysteriéise legendäre Pokémon gesinn. Lo hei hei lieft och kee Pokémon ronderëm. Fun ech just, datt mer net elo eng Kéier 400 nach e legendäre Feuertype hunn. Da gi mer, mir gi lo mol den normale Wee, wéi mer hätte solle goen da, si ech mol gespannt wou mer virdrun ofkomm sinn. Respektiv ech kucken nach op der Kaart wou se eng. Wunneng ass ok, komplett am Aarsch vun der Welt, sorry fir den Ausdruck. Also ech weess net wéi mer dee Wee hätte sollen hei virdrun normal opkomme sollen. So ech ech flüchte lo mol hei. Fuck déi Balken missten awer schonn hin. Ah, hei ass da so ja, en Schëlder gewiescht, déi mer net fonnt hunn. Okay. Ähm, Smog an den hei rondrëm leeft. Boah, ich spiele mal hei, äh, machen wir mal einen kleinen Fluch. Wa mer elo mol hei giffe mam eens ginn, dat gëtt nämlech nëmme e klenge Flug, dat gëtt e grousse Flug nach oben an erof. Äh, mir kucke lo hei dann erof ze fléien. Dat innerhalb vun 8 Minutten iech si ze packen, äh, vläit elo nach bësse erop. Äh, well wa mer dat lo alles missten erof zu Fouss treppelen, dat ze vill waste of time. Ech mengen, du bass zwar och, dat ënnerschreiws de. Okay, mee esou wäit fort si mer net, well hei ënne gesi mer, dat mer do déi Plaquetten hu vun der éischter Tafel. Da kucke mer elo mol, wéi laang mer fléie kënnen. Mir ginn elo scho wéi séier mer elo de Bierg hei erofkommen. An dann virus engem Haus. Okay, wollt ech lo soen, mir halen de Paret op, mee dat, ech gi schonn hei raforcéiert. Léiere mer nach de Bopi kennen. Jo genau, ob mer Kollege si weess ech awer net. Wann se ëmmer géint mech kämpfen, si mer zwar keng Kollegen, mengen ech. Ok, wees emol net wat Kollegen heescht, ass emol ganz einfach, da kënnt nach Bomi dobäi. Ok. Ginn ech der ganzer Famill virgestallt hei. An dann hoffen ech, datt et do elo séier nach fond d'Anne geet, well ech wollt am Fong de Part elo schonn ofschléissen. Naja, ob dat gutt oder schlecht ausgesäit, sou mol den T-Shirt gesäit interessant aus, well um T-Shirt erkennt ee scho e bëssen, bon, et ass och mol keen T-Shirt, et ass eescht esou en asiatescht Gewand, wat s de ronderëm dech hues. Den T-Shirt erkenns de schon déi 3 mysteriéis, legendär oder speziell Pokémon, ech wees net wéi mer se sollen nennen. Et fillt sech bal sou wéi wann se en enker nach dobäi krut hätten, déi wier ganz wicht, dat war ganz witzeg, du Scherzkeks.

Oder so net dat deems eng Mask geklaut gouf. An so schoffen der Joke kann ich do bleiwen. Well ech gift ger dat Moskefels am nächste Part réischt gesinn. Well ech fäerte ganz dat dat nach méi laang sech zitt. Hol dir eine Mask an ech mengen voilà déi 3 Schrëtt maa mer am nächste Part. Ech soen dir e Merci Mike fir mat dobäi ze sinn an da gesi mer eis onst Team gläich fir den nächste Part am Youtube Channel rëm a puer Deeg. Bis dann an ciao ciao.